Привет! Биһиги бүгүн поездтаах оонньуубут. Поезд тугунан барарый? Рельсынан, суолунан. Маннык суол бар. Көр, рельсы курдук хэ. Манан биһи суол оҥоробут поездка. Дьэрэ бу поездпыт. Бу тураллар дии. Так, быкырыгы көмөлөһөөччүлээхпит. Ок, тахсар-тахсар. Бу биир рельсэ. Так, бу буланы муоста. Так, көмөлөһөөччүбүт тугура кимиритер. Так, биир муоста. Бу маны да? Бу, бутугуй. А, бу маннык, э, суол маннык бар арахсар эбит бу. Бу маннык гынабыт. Өссө, өссө тугуй? Бу маннык гынан сыһыаран биэрэбит өссө уһун суол буолар. Уһун суол. Да. Бу маны була маннык токурутуохха, токурутуохха. А, ити тугуй бу туох? аа крышата диэн онтон оҥорукта аха бу маннык буолла манан токуруйар суолбут өссө токурутуохха токурутуохха бу маннык буола көр бу маннык сыһыаран иһэбит так сыһыардыбыт суолбут маннык барар поездпут будет локомотива локомотив диэн бу тардар поезди саамай күүстээх анньар кэнниттэн булана кэннитигэр вагонда вагон вагоҥҥа ханнаны вагону сыһырыққара хастыбат бар хастыбат маннык кыннаха хастар кыр магниттаах эбит бу кыр чып чып гынна һыстан һыстан хаалла так бэлэмнэнэр поезд бу бэлэмнэнэр бараары гынар блин барар олох суол кэллэҕинэ поезд күүскэ барар маны маннык сыһыарабыт чып сыһынна өссө өссө өссө так бу атын атын атын эргийэр эргийэр поезд буолуохтаах суол опа бу кэллэ оп эргиттибит суолбут эргийэн иһэр ой ой эн эрэ чах так бу укси суолбут эргийдэ бу маннык буолла үчүгэйин маннык гына көнөтүк барар көнөтүк блин барар көнөтүк Бо, сыһыаран иһэбит суолбу маннык буолла бо. На, чигэй дии бо. Поезд манан блин күүскэ барыаҕа олох, күүскэ түргэнник түргэнник барара олох. Ой, тохтара маннык кыны хасы. Так, поезд сол соғар кыйын барбат. Бадараңга борга кине барбат. Асфальт сол гамие барбат. Кинеха каян да манны крельсы нада рельсы. көрдүн айда дии рельсы бар так маны сыһаран иһэбит үсүк көнө надо көнө көнө бу маны орохо көр бу маннык суол курдук баар эбит бу суол э муоста курдук кыра муоста курдук маннык сыһыардыбыт маннык бу диш бу манна Мына дьон. Бу манна сыһыарабыт. Бу маннык барар, бу не атын, бу маннык бу кыратык инчэйбит ти уу буолбут. Хаарга жуут буолар. Онтон маннык о эргитиэххэ өргиэн эрэр бу. эргийэн эрэр өссө так көмөлөһөөччүм көмөлөһөөччүм көмөлөһөр туһуохтут так бу харда харда икки өттүнэн баар эбит үчүгэй аха оо бу эргийэн иһэр эргийэн эргийэн холбоһуохтаах маны кытта хайда холбуубутуй хайда холбуубутуй Холбоон эрэбит, эргитэн эрэбит буо. Оп, эргийдэ. Маны кытта хайдах холбоһор? Хайдах холбоһор? Эми эргийбит айбылта, эргийбит. Атын, бу маннык, бу маннык келле. Хөп. О, манна сигин надо бит. Өчөҕө биирдэ холбоһор.

Бу маннык. Бу маннык. Айдал кэллэ. Маннык кэллэ. Көр бу маны сыһыардым дии маннык. Маннык сыһыардым. Уонна маны сыһыардым маннык. Оччоҕо суолбут барыта астан хаалла. Бу маннык буолла. Воу! Бу барыта биир суол. Төкүнүк буолла.

поезд дии тимир суол оҥоробут рельсы диэн тимир суол дии тимир суолга бу дьиэлэр баалар кытыытыгар аттыгар дьиэ баар рельсы диэн рельсы диэн сахалыыта тимир суол диэн буолар тимир суол оҥоробут сөп Ол эрээри бу оонньуур суол мас буолбут. Бөсө биир дьиэ баар манан холобура биир дьиэ бар. Крышата өссө биир дьиэ бар. Крыша крышата булана суоҕа бит. Мама, буш буш буш ту бу. Тыыгыр, ээ, поезд тыыгыр мандыкатын маннык сыһарабыт. Туук диэн тыыгырда. Тер бу манна барыма диэн стоп диэн бар. Наһаараах барыма диэн. Угу. Барта уу булаабыт вообще. Барта хаар болбут. бу поезд бу поезд нага поезд баар диэн ити чэ бу поезд буолаана ханна туланары дитэххитинэ икеяҕа туланар икея маҕаһыыннарыгар бу буолан көр туннель бар туннель ден хап хараҥаһыр бу сир аннынан хааллар бу туннелинен аһыаҕа поездпыт Нина Танель Танель баараһын маннык дьиэлэр баалар хас да дьиэ баар элбэх элбэх дьиэлэр аттыларынан ааһар инниспит тимир суолунан барар поезд тимир суол тимир поезпыт тимир суолунан барар тимир суол биһиэхэ мас буолбут оонньоон оонньоон мас буолбут иһиппин ылыхар чах бу крышаны урулха иһиппин ылыбыт ити баппат чах баппат маны ылаахыха бу баппаттары бартын ылыахха баппаттары бары баппаттар маннык гыныахха уна поезпытын сыһырыахха чык сыһарыкка банык сыһарыкка уна локомотивпытыгар сыһарабыт самый-самый күүстээх тардар поезд тардар поезд баар локомотив диэн точно ити бэйэтэ барбат ти бэйэтэ барыат да бэйэтэ бар бэйэтэ барбаччы тардыан надобренно холбуохпут батарейкалаах кини уона лин тардар аа инник нарадыйаха бу маннык баар уона бата суох батын айдал сүтэрбит баһылаах

Маны холбаан көрдөрүөххэ оҕолор көрүөхтэрэ айдаҕманы. Оҕолор көрүөхтэрэ ютубка. Кинилэргэ холбаан көрдөрүөххэ хайдах барарый бу локомотив пояса. Тардар күүстээх поястаахпыт бу. Хайдах барарын көрүөхпүт сеп. Биһиги хөп бу пояс кыраки пояһынан бэйэтэ барар. Бу чэрэ бардын эрэ бу. Бу кайын батарейка тоһох пояс ол хэн бэйэтэ барбат.

дуу-ду-ду-ду-ду кэлэн иһэр бу муостанан барар чэ хамсат хамсат хамсат баран иһэр баран иһэр стоп диэн баар да тоннельга киирэр да тоннель диэҥҥэ Тэллэ. тан- кэллэ тоннель диэҥҥэ да чэрэ көрдөр хата киирэр тоннельга инникте э, Кииттэ үчүгэй киирдин, киирдин, киирдин. Ок, таҕыста Таннелтан. Бой, бу таҕыста. Бу таҕыста, бу барда, бу барда, бу. Бу кыракый муостанан ааһар. Поезд наһаа элбэх малы дьэр. Маннык көхсүгэр барта мал буолар. Элбэх мал баар. Паптас! Баран иһэр, баран иһэр поезд маллары дьардьоннуу дьэл. Ой, баран иһэр, баран иһэр. Муостанан барда. Тимир суол. О, поезд наһаа туһалаах. Кэлли. Тоннелгэ кэллэ дии. Аха. Ча, Антон маны хайан көрөптө? Туохпутун? Биһи таһаджа таҕыстыбыт дии. Таһаджа. Таһаджа карга поезд кэлбит бу. Суол, тимир суол бу маннык кэлбит. Манан бүтөн хаалар хаарга. Холбуоххара, поезд хайдах барарын көрүөхпүт билигин. Так, маннык кынабыт, чик кынабыт. Барда! Поезд барда! Бутаннык барар, бутаннык, бутаннык барар. Тымныы ол иһин, тымныыга кини тоҥу. Пахай, быстан хаалла! Пахай! Быстан хаалла вагоннара, бэйэтэ бара турда. вагонун магнита быстыбыт аата барда барда барда барахсан суол суох батылын хаалла батылын хаалла көр бу тимир суолбут кырдык куһаҕан эбит барда барда оо оо харга батылын хаалла тохтоо тохтоо диэхэ поезд тохтоо так маны сыһырыкпыт маны сыһырыкпыт тоҕо быстыбытый бу аны сыһырыкка эб эсибит так

Оо, барахсан. Оо, буолуох бу бу бу. Эрэйдэнэн эрэр. Эрэйдэнэн эрээхтиир. Хоп хоп хоп хоп хоп магнита тоҥмут. Ыччуу. Маны ылан киһи хоччоҕо. Хоп хоп. Бэйэтэ бара турда поезд. Поезд ол аата хаарга эмиэ барар эбит. Ол эрээри киниэхэ хаарга көнө суол наада. Көнө. Сыыһа суол буолла, бу эмиэ суол бүттэ. Бүттэҕинэ кини тоҥор. Тохтоон түһэн хаалар хаарга. Көрө көрө. Оо барахсан бүттэ бүттэ бүттэ тоҥно тоҥно тоҥно. Араарыкка тоҥмут. Лэппитигэр буокка тоҥон хаалар. Бу туох гынан айдал? Ээ айдал шлагбаум оҥораһатыыр. Эргэ. Эргэ. Эргэ да табыллыбат да. Табыллыбатча буолун. Барта хаар буолбут ол иһин. Бу хаарбыт Көнө хаар буолуохтаах. Чэ эһэт, аныгыскыга көссүөхпүт. Аныгыскыга атыннык оонньуохпут. Атын видео оҥоруохпут дии Түшэ. Кута, кута, кута. Кута ханна хаалыбысын бэ?